Сәләмү алейкум вә рахматуллахи вә бәрәкәтүһү, кадерле дуслар! Әгәр дә сезгә әйтсәләр, бер кичәне изгелектә, игелектә уздырып, 83 елдан да артыграк әҗер-савапка ия булырсыз дип, ул кичәне изгелектә уздырыр идегезме? Мин уйлыйм, әлбәттә, дип җавап кайтардыгыз. Чыннан да, әйе, Аллаһы Тәгалә шундый мөбарәк кичә безгә җибәрә. Ул бөтен кичәләреннән, бөтен төннәрнең патшасы дип әйтер идем. Аллаһы Тәгалә ул кичәне аерып куйды. Һәм шушы кичәдә Аллаһы Тәгалә рәхмәтен, нурын бәрәкәтен һәм шатлык сөенечләр, әҗер-саваплар белән мул кылып, һәрберебезгә бүләк иттереп бирде. Әмма дә ләкин төгәл кайсы кичәдә, кайсы көнне икәнлеген беребез дә Аллаһы Тәгаләдән башка әйтә алмыйбыз. Әмма дә ләкин шунарга карамастан, ул кичәнен галәмәтләре бар. Галәмәт. Нәрсә соң моны галәмәт? Әйтик, сез утырасыз бүлмәдә, һәм кемдер аш бүлмәсендә ризык әзерли башлады. Сез әле чыкмадыгыз, карамадыгыз, күрмәдегез, әмма дә ләкин аш бүлмәсеннән исләр сезгә барып җитеп, сез галәмәтләргә таянып әйтә аласыз, әйе, кемдер тәмне ризык әзерли һәм ризык әлбәттә тәмне икәнлеген дә дип әйтә аласыз, чөнки исләре дә бик хуш килә. Менә шулай ук шушы кичәнен, Кадер кичәсенен аерым галәмәтләре бар. Беренчедән, ул кичә аяз булыр. Ул кичәдә айнын яктылыгы аерым бик якты булып, гаҗәеп матур хәлдә булыр. Һәм Пиямберебез алейһиссәләтү вәссәлам хәдисләрнен берсендә әйтә, Шушы Кадер кичәсен эзләгез Рамазан аенын соңгы ун көнендә. Пиямберебез алейһиссәләтү вәссәлам әйтә, Рамазан аенын так санында шушы кичәне, мөбарәк кичәне эзләүдә булыгыз. Һәм Пиямберебез алейһиссалату вассалам шушы Кадер кичәсе турында әйтә, ул кичә бик салкын да булмас һәм бик эссе дә булмас. Шунда аеручан рәхәтлек халәте булыр. тынычлык булыр һәм бөтен галәм дә Аллаһы Тәгаләнен рәхмәте иңеп, бөтен тирә-якны фәрештәләр мул кылыр дип килә. Иң олуг галәмәтләрнен берсе, ул да инде шушы кичәнен ахырында барлыкка килер, ул кояшнын чыгуы белән билгеле булыр. Кояшнын чыгуы белән анын нурлары бик җылы килеш, күзне авырттырмыйча рәхәтлек белән, иминлек белән чыгыр. Хәтта хәдистә килә, бөтен җир йөзен фәрештәләр мул кылып, догаларынын, теләкләренен бәрәкәтенә һәм шушы Аллаһы Тәгаләнең рәхмәтенә сокланып, шатланып куанырлар дип килә. Бигрәк тә шушы мөбарәк кичәдә, әйе, Аллаһы Тәгалә һәрбер кешенең сораган изге теләгенә Аллаһы Тәгалә җавабын җибәрер һәм 83 ел һәм дүрт айның бәрәкәтенә ия булырга насыйп әйләр Алла бирсә. Хөрмәтле җәмәгать, ул кичә башлана ахшам намазыннан сон, ягъни кояш байганнан сон һәм кояш чыгуга хәтле шушы кичәнем бәрәкәте, нуры һәм сансыз савабы җир йөзендә булыр. Һәм шушы изгелеккә, шушы форсатка, бүләккә ия булырга теләгән кешеләр, алар ымтылырлар Аллаһы Тәгаләгә якынаерга, изгелекләр, игелекләр белән Аллаһы Тәгаләнең рәхмәтенә ия булырга. Һәм Аллаһы Тәгалә аларның теләкләргә җавап кайтарып, ике дөнья бәхетен, шатлыгын, сөенечен татырга насыйп әйләсен һәрберебезгә дә Аллаһы Тәгалә. Шушы мөбарәк кичәнең бәрәкәтен татып, шушы мөбарәк кичәсенең форсаты белән файдаланып, Аллаһы Тәгаләгә якынайган бәндәләр арасында булуын насыйп әйләсен. Әссәламү галәйкүм вә рахматуллаһи вә бәрәкәтүһү.